Eh madii nhasi tinoda kungotaura nezve introduction yeOOP tongoudzana maconcept eOOP chete saka I'm going to give a real example yeworld like totora object seperson munhu as an object eh kana tichitaura kuti object it means ine maattributes ine ine mabehaviors mabehaviors how it behave to certain conditions like for example kana tiine munhu munhu ane maattributes like color color yemunhu to the actual person and also mabehaviors is how he, how he react to a situation zvekuti ukamubvunza kana mubvunzo mupinduriro waanoita that's a behavior saka we have a object yemunhu and vanhu vanobehave zvakasiyana vane macolors akasiyana so my example is like an object yemunhu so kana takuuyawo kuprogramming tiringotora same concept yemaobject kuti anenge aine maattributes and then oitawo mabehaviors kana tichitaura kuti maattributes ndoatee tichiti mavariables eobject and then toitawo futi machi mamethods eobject ndo anenge achizoproducer mabehaviors eobject e, e redu e, and then an object inodefinwa neclass class iblueprint kana kuti chinhu chinotiratidza kuti object redu richange richizobehava sei ndo blueprint like handiti and then eh, kana tiri ku apa this is just the oop in general ndozvairi and then kana takuya kujava or any other programming language the are main concept of oop which is tine yatinoti yeah,

right now ndozvatichadiscasa pamodule rinori e, eh, kana tichitaura nezveabstraction tiungoreva the definition of a class e, another one yandasiira its encapsulation handiti e, eh, kana tichitaura nezveabstraction women we have our definition of a class kuti ichange ichibehavior sei handiti uh, let's say this is a method toiti abstract kana kuri kujava abstract method inowanika muabstract class or an interface an interface inenge ichingoratidza kuti our class icha extenda this this class inofanirwa kunge ichiita izvi neizvi neizvi neizvi neizvi eh, kana tiri kujava in, mainterfaces anotibatsira kuti tigoita mamultiple inheritances then abstraction inongo extendwa ka1 inotilimita mamwe mafeatures einheritance uh,

void iti actually method yedu inenge isina board we just declared it as an abstract and also in abstract class unokwanisa kuita mamethods ane mabodies tinenge tisisainyori kuti abstract tonongoiti void wow that's our method body yacho inowanika pana and then any class icha extenda this inenge ichifanira kuzo implementa it kuti inzi ya extenda newton like for example tikati class Milton EMP extends Milton and then izve zvichireva kuti class iyi e, kuti isaite macompilation error inofanira ku overrider method inonzi chii inonzi it yobva yaisa body

kana tiri muno mutoona ngoti void idya that's it kana tazoya kunoku tokwanisa kumuimplement toingoti implements meal it means tinenge tichifanira kuzooverwriter futi void kudya like this tobva tamupa body mm -hmm. that's it about interfaces uh, the next stage is polymorphism uh, kana tichitaura nezvepolymorphism tikutaura kuti uh, maobjects edu can respond differently to certain situations according to how they implement mamethods for example panapa tina idya handiti ari, ari muinterface inonzi milton vaimplementwa nani namilton e, munomu ane zvaachaprintawo print line hello ndinonzi Milas eh apa handina kunyora statement rese actually statement rese raifanira kunge rakati system dot out dot print line like this it means this class implemented idya differently in a different way as maybe ndikazogadzira another class inoimplementa the same meal and then zvakureva ndakufanira kuoverrida idya ndati hello ndinonzi midza zvazviri zvichireva ndezvekuti whenever i call uh, midza namilton they are both mil uh, eh, that's another attribute attribute yeoop kuti when iya ishu yeinheritance manje let me bva ndatorongotaura nezveinheritance inheritance is like tiri ku inherita mamwe ma methods from ma super classes uh, here tine to tina mew na milton ndo ma classes this one is an interface and this one is an abstract class but ndo ma super classes edu atinawo saka milton a inherita milton uh, milton imp a inherita milton and then ndobva ainherita futi chi mil so this is how we, in, we inherit mainterfaces kana iri class class inoimplementa interface ndo inheritance inoitika between a class neinterface and then mainterfaces wo anoinheritana uh, i'm going to give an example of how mainterface anoextenda nasei they use a keyword extends like this saka zvazvinoreva ndezvekuti mu ext ainherita zvakureva kuti Method inonzi idya iyi yave part and parcel of muext saka there's no need yekuita redefine panapa mm. saka kana takuzodefina marelationship aya zve zvichireva kuti tete tichiti muext is a new because ari kuinherita eh, iyi inenge iri relationship like father neson mwana anokwanisa kudeedzwa nesename yamudhara nekuti like kana takauya let's say inini mudhara wangu anonzi gore inini ndonziwo gore saka inini munhu akasvika paden angonongo ndikutsvaga gore i can represent my father because i have inherited my father attribute sazve zvakafanira kuti inini ndiri baba vangu kana tazoya kuprogramming saka apa zvinoreva kuti mew ext ndimew but kana tazoya kumaconcrete classes inheritance zvainoita manje ndezvekuti you see this abstract inenge iri public nethis method public so it means mute imp paano extender muton anobva atora mamethods aya avemoo futi munani muna muton but iyi super class inonzi muton inokwanisa kuita maprivate variables asingakwanise kutorwa nechi neMilton like zvangofananawo nesu vanhu even inini my father pane tumwe tumaattributes tavo kana mamwe mabehaviors avo andisingakwanise kuinherita but kozoita zvimwe zvandinokwanisa kuinherita from my father ndolike relationship wenenge iri apa izvi zvese izvi zvimwe zvacho zvakagadzirwa kudhara zvimwe zvacho tisu tinenge tichitovagadzira saka pane aimbotaura kuti a blueprint paipai iyi ndo blueprint yeobject apa ndichiri kugadzira mablueprints ndichiri kugadzira how maclasses angu looks but kana ndakuchizoda manje uchigadzira an actual object ndopandakuchiuya ndoti rega ndigadzire driver class panapa eh, driver class ine method yedu inonzi main meaning kuti ndopachatangira program yedu eh, unfortunately nhasi ndachinja mushini wekushandisa wandinawo uyu hauna jdk eh, so i am not going to run this method but next time ndinenge ndanayo jdk eh, i have showed you how to set up java environment in the previous tutorial so this one i'm just going to show you manyorero atinoita and then if anything goes wrong just send a message pa youtube and i will respond to your question ndokubatsira eh, ndosaka ndiripo and then toda kugadzira object of type meal saka tati marelationships edu kana tiri panapa meal ext is a meal because ari kuextenda chi meal iyi but ma interfaces haakwanise kugadzira object haakwanise kuita instantiation because ndozvazviri and then also at the same ma abstract haakwanise kuinstantiata maobject uh, eh, excuse me uh, tanga tiri kuti abstract class ne interface haikwanise ku instantiate kana kushandiswa ku create sa object because ma methods ainawo aya ma abstract methods haana implementation so it won't make sense kuti ti create an object nema methods asina implementation so in order to create

extends this one zvoroti mu ext is mu is a mu handiti saka roti its like but mu haakwanisi kuita mu ext because mu ext doesn't know about mu ah, mu haas rega nditi eh, mu doesn't know about mu ext but mu ext know about mew like for example yatana tichipa yababa nemwana kuti mudhara wangu mudhara wangu anenge asingazive about maattributes angu but inini ndinenge ndichiziva nezvamudhara wangu saka mabehaviors mazhinji or maattributes mazhinji mangu amudhara wangu ndokwanisa kumainherit saka inini ndee nchinzi gore but mudhara wangu hakwanise kunzi ndini asi inini ndinokwanisa kunzi ndiri mudhara wangu hameno kana manzwisisa relationship yacho yekuti mudhara wangu hazviite kuti anzi ndini but inini mwana wake ndokwanisa kunzi ndini mudhara wangu ndo relationship inenge iripo i hope manzwisisa kana musina kunzwisisa change tichibatsirana eh, so zvandiroda kuita panapa ndiroda kugadzira object inonzi meal handiti panapa ndagadzira yatinoti reference reference inongotipointira pane the actual object saka kuzogadzira actual object manje ndokwandakuya ndobva ndati chi mil obj is equals to new the keyword new ndo inondiratidza kuti ndiri kuita so panapa ndine two maimplementations amew saka im going to choose kuti ndiri kuda kushandisa midza here kana kuti milton handiti so here i am going with midza ndagadzira reference yetype meal but object randazogadzira rinonzi midza handiti saka zvikureva kuti apa ndashandisa inonzi reference inonzi oo inheritance ndoyashanda kuti ndina mew but mew haakwanise kuinstantiateka so ndabva ndatsvaga subclass yake iri kuimplementa mew which is midza ndoyandabva ndashandisa since mew ari interface saka haakwanise kuinstantiateka this is what happens here So we have learned about inheritance neabstraction and then papolymorphism ndopandava kuchida kuchiti nditaure i have vandimukona ndagadzira object rangu rinonzi new object ndakugadzira rimwe futi object retype new rinonzi new object one handiti

nechi iye zvino ndakushandisa mew tone imp ndiyo ndava kushandisa ku implement so i have two maobjects ese ndeatype mew mew but the implementation is different thats polymorphism kuti that implementation is different yakwanisa kuchinja but im actually calling the same method panapa ndikava ndikati system dot out dot print line ndobva ndati ah no sorry ndikati mio obj dot idya nekuti mu one zvichabudisa two madifferent line yekutanga first line rinenge rakanzi hello ndinonzi midzi that's for this new media the implementation aimplementawo zviri different but its the same method from the super so that's how polymorphism polymorphism means changing to be able to add to to to to, to change kwanisa kuchinja chinja like sezvinoita rwaive kuti paenvironment pariri rinochinjawo color roenderana neenvironment iyoyo rikaendawo kana pegreen rinonoita green rikaenda peblack rinonoita black but isemu rwaivhi iroro rangochinja chinja saka panapa ndo the same tina mew ndiyo vatiri kushandisa panapa kuti the way yaanoreacta kana kuti yaanobuditsa output yaanobehavha It depends nekuti ari papi aimplementwa nani munhu amuimplementa wacho amubuditsa sei and then sepanapa midza ari kuti akaimplementa meal method yake inonzi idya ari kuprinta kuti hello ndinonzi midza and then wo kana ari milton imp ari kuimplementa kuti inonzi milas that's the difference between those these two and then we come and check on encapsulation uh, kana tichitaura encapsulation it's a way of hiding mamwe maproperties emethod especially mainstance variables and then using magators nemasetters in order to assign those variables zvinotiprotecta kuti rimwe data redu tinokwanisa kurimaintainer the way we want it to have information to have parameters like eh, for example ndongopa example yemunhu to example tine tine dumbu handiti kana tichidya chikafu tinodya through the mouth but chikafu chedu chonoenda mudumbu chonodigestwa nedumbu so the, the protected part pamunhu idumbu hatikwanisi kungotora chikafu direct tochiisa mudumbu saka tine variable rinonzi dumbu riri protected but rine method inonzi mouth mouth ndoyatove tichishandisa as a setter kuti tinokanda chikafu chedu mumouth but pachichapinda mumuromo the process yekutsenga nekumedza nekusanganisa nesaliva kuti zviende kunochengetwa mudumbu pavariable redu rinonzi dumbu ndo yatinenge tichida kuti ive proper channel yekuassigner mavariables edu saka for example unonoita class yako yakana kuti three mainstance kana kuti mavariables but mavariables acho aya unenge uchida kuti ange aine information consistent let's say one ndiyo unenge uchiassign but through the assignment yeone iyoyo mamwe two anoassignwawo nekuti wagadzira one variable saka that's the that's it about encapsulation uh, i think panext video tinenge takunyatsoita dive deep takuchikoda because ndo patiri kufanira kuchiita look into what is variable ne this ema data types ndoyatinoda kuita panext tutorial so for now let's just stop thank you